Kaianukuarangi ki te ngore whakamarumaru o pupuke te wānanga he hai. Tēnei te hau ka tuku tēnei te hau ka tapatahi tēnei te hau ka rongona. Ko te hau nō wai ko te hau nō Ranginui e tū nei ko te hau nō wai ko te hau a Papatuanuku e takoto nei. Haupure nui, haupure roa ki te whai ao ki te ao mārama he ao mārama. Pēti anō rā koutou rā kei ngā mate hua o te wā tēnei tonu rā te roimata te mākuru ake nei. He roimata ka tuku mai i runga i te tii o Taranaki Maunga. E tuku ake ana ki a koutou kua rere atu rā mai i ngā tōpito, ngā tai, ngā muka o te ao e rere tomokia a Rangiātea. Kia tae ake rā koutou ki te akaaka matua, purutia. Purutia mai te aka o te rangi ki reira koutou ki te ao o te kūteretere, rarau mai ai. Kia aro nui rā ko taku manu nei ana ko te manu korimako ka rere witi rere aere i ngā tōpito anō o te ao, hei tuku atu i ngā mihi, tēnā koutou e ngā waka tuarangaranga, ngā pātaka whakairinga kōrero, oti anō e mana mā, e ii mā, e reo mā. Nau mai. Nau mai rā ki te reo o te korimako o Taranaki 94 tāwaru te iarere, koia rā tēnei. E tuku atu ana a Pupuke Te Wānanga, me te maha rā ake, he āhua rerekē a Pupuke Te Wānanga i ēnei wā. Ko te nui o ngā kōrero nā ngā mātua, awetia anō te ūnga e ora ana, me te ūnga kua mate ake. Awe anō i opukina ēnei kōrero i roto i ngā rā kua taa ake. Nā runga i tērā, e te iwi ē, ko te waka tauki tonu tā tātou nei kaupapa tuatahi. Oēnō rā, ko te waka tauki a wai ake nei e te iwi ē, e āngai ana ki tētehi o ōku iwi, o Ngāti Ruanui, a Pokiwa. He iwi tērā nō te mātonga o Taranaki tonu. Nā, e whakaūā ana tēnei waka tauki kōrero, pōkē kōrero, i ēti i tino āuatanga o te iwi nei. Nō reira e koe e te waka tauki, E rere ā manu rā koe, tiutiu tiorioritia mai ō kupu ki te ao.
Whakataukī, whakawai, whakatauā kī, pepeā, kīwaā, kīreū, anei ngā kōrero tuku i o. Ko te kōrero tuku iho i tēnei rangi, ko tēnei. Mō Ngāti Ruanui, arā, Ruanui Mohowao. Tēnā koe Ruakere, whakamārama mai rā te pūtake o tēnei o ngā kōrero. A mō Ngāti Ruanui tēnei pepe a Te Puehi. Kāua e mōhio ana ki te tikanga o te moʻoao, he unga e mōhio ana, whai pūkenga ana ki roto i te ngahere. Ki ōku whakaaro, he uaua anō te patu i a Ngāti Ruanui, i te mea, te unga e noho ki te taha o te moana, ara mai te taua, ka noho tonu atu. Engari a Ruanui, Ka ngaro a Ruanui i roto i te wao, ora tonu atu. Nā kōrero tuku i o. Whakamaua kia tīna.
Koia tērā Ruanui Moʻoao. Ruakere Hon tēnā rawa atu koe e te tākuta. Te kōrero mai rā mō tērā o ngā waka tauki kōrero. a ō tātou mātua. E kōrero ana, e mea ana rā koe e rua kere, e kōrero ana tēnei waka taukī mō te wā anga ki te mārama, te koi, te mātatau o ō tātou mātua o Ruanui ki tō rātou ao, ki te ngaere, e unga kā ki te aupiki aere i ngā puke, otiia nō ngā whenua o Te Wānui-a-Tāne, e kōrero ana mō ngā pukenga me ngā pūmanawa ana o te iwi nei. Nā runga i tērā, tēnā koe i tō whakamārama. Kia tikina atu e au ko te pukenga me te, ā, me te kupu nei, ā, ko te pūmanawa. He aha te pūmanawa, he aha nei te pukenga? Ko te pūmanawa, koirā ngā taonga i whānau mai i te tangata. nē, ngā ua taketake i whānau mai i te tangata. Akuanei pea e tangata tamariki tonu ana e ia, ā, e kaha ia ki te piki rākau, e kaha rānei ki te mau rākau tino pai te tū, mārama te tū. Ana, ko ōna pūmanawa tērā, kāre tētehi iwa ka ako i a ia. Ko te pukenga a te tangata he mea ako, haere ki te ako mahi rorohiko, haere ki te mahi a Ahuea Te Pukenga, Ahuea te mātauranga e waia ana, ana ko Te Pukenga tērā. Nō reira ko te, tērā te iti i whakamārama mō Te Pukenga. Kei te mārama au ko Te Pukenga hoki e kōrero ana mō te iti i tino tohunga. Ā, nō reira, ā, ea, tērā, tēnei ia, tēteī, tēteī whakamārama mō te pukenga. Hoi anō rā, ka tikina atu e au koe ērā kupu rā, me ngā whakamārama a Ruakere. Āna, e kōrero ana mō Ruanui me tōna mārama pū ki tōna taiao. Nā, ko te moʻoao nei āna, e Ngaʻere, He kauorooro tētehi atu kupu, kauorooro, ā, tētehi atu kupu o Taranaki mō te, ā, mō te ngahere. Nā, he iwi mārama rawa atu nei a Ngāti Ruanui i ōna rā, ana ki te āereere i te whenua, Ā, ko tētehi o ngā uri o Ngāti Ruanuioki, ko Tītokowaru. Nā, ki te kite ake, te mārama, tū Tāngewaihōnui rā rātou mā, ērā o ngā pūkenga i wai pūmanawa, ā, ki te rā koutou taku waka mai i te pukenga mō te tohunga, mō te tohu, Nā, ana e kōrero ana, nō e tautoko ake ana au i a koe, ā, e Ruakere, ā, mō tēnei o ngā kōrero, ka noho mai hei pepeatanga, ā, mō ngā, Ngāti Ruanui, me Ngāti Ruanui, ā, ka ranga mai, awe nō, me ngā uri oki i ēnei wā, kia kaha hoki tātou ki te mau, ā, ki ngā kōrero, ā, o tātou whakataukī e whakamārama ana, ā, ko wai tātou nō e ataata ai. Awe nō, mā runga i tērā ka piki anō au ki runga i taku waka. He waka tōku i tēnei wā e te iwi. Kātahi au ka rere i te hau. Kei te kimikimi, kei te rapurapu haere au i ētehi atu kōrero mō ngā tīua nui. Nō reira ko te waka nei he waka tīwai, ā, kei kō ko te waka rā ko Aotea. Koirā te waka hōrua i kawea mai e Turi rāua ko Kawita. Kei reira ngā kōrero e pā ana ki a Ruanui tupuna. Nō reira e wai ake nei ko ngā kupu a te iti o ngā uri nō roto o Ngāti Ruanui, ko Aimona Maruera. Nō reira e Aimona, kei a koe rā te waanga i tēnei wā.
E noho ana mātou i te pūtake o tērā maunga tītohea ko Ruataranaki. Ko Pātea te awa, Aotea te waka me Turi rāua ko Rongorongo ngā tangata kai runga. I heke iho mātou mai tērā kuia a Rongorongo ki ia i te wā i tae ana ia mā runga te waka. Ko te iwi e noho ana ia i raru ko Ngāti Ruanui mai Pōkiwa tēnā. Aha, ko te iwi o Turi, ā, ko Rongotea tērā. I tēnei wā, ko te iwi e tini, tērā te iwi, ā, te ingoa mai Ngāti Rongotea ki a Ngā Rauru e ki Ngā Rauru ki tai. Āe. Ā, engari, ka haere anō, ā, ka hoki anō ki tērā tā tātou kuia ko Rongorongo Tapairu, ā, heke iho mai ia ka moe, ā, Tona kōtiro ki Uhenga Ariki ko ia te tama o Rongokako mai te waka o Tākitimu. Ka moe a Uenga Puanaki ki tona kōtiro, ko Tāne Roroa a heke iho mai tērā ki te kuia Pouahi. Ka huri anō ki te tangata a Turangiimua, a e te mātāmua o Turi rāua ko Rongorongo, ka moe ia ki ki a mea, ki ki Rātiti. Tēnā te kōtiro o Kaauika, a ko Kaauika i tērā o te tohunga tuatahi mā runga te waka. Heke iho mai tērā moenga o Turangiimua ki a Rātiti ki te tangata Tūpito, Ā, ki kā moe a Tūpito ki a Pouahi, ā, ka puta ko Haemona, ko Tamahihu, Tamakihu i kī ko Pouroto, Ka mana whakaaro ka haere a Pouroto mai i tēnei wāhi ki Ngāpuhi. Engari ka noho a Tamakihu rāua ko ko Haemona i konei, ā, mai Haemona heke iho ki tēnei tā tātou hapū o Ngāti Tūpito. ā, ka moe ētahi o ngā tāngata o Ngāti Tūpoko, ka noho ana mātou i Pariroa marae, e kī i waenganui i te whenua o Kākaramea, ā, ko Pātea tēnā. I ngā wā i mua, i tīmata mātou mai i te whenua, te ao o te whenuakura, ā, ka haere Tika, ki Taungātara. Ko Taungātara i tēnei taha o mea, o Ngāmotu. Tēnei te rohe e pā ana ki a mātou, o te wā o te pakanga. I tērā taha oki o Ngāmotu e ki ko Waitara, ko Pukerangiora, heke iho anō mai Pukerangiora, tae atu ki te awa o Waitara. a hiki iho mai tera awa mai te mangawhero tae atu ano ki te whenua akura ma runga te whenua. E tera ta te rohe e pana ki a matou i nga wa i mua, engari i tenei wa mai A Whenuiākura tae atu ki te, ki Ōio, ae mātou, ko rāua ko Ngāruahine hoki, ae, a piki ake te maunga ki te tihi o te Atua, heke iho ki te, a, ki whakapau kōrero, tērā te tīmata o te awa o Pātea. A tekau mā Ono ngā hapū, ā, tekau mā ono ngā hapū, ā, ko ngā hapū e hiki i o ētahi mai Ngāpuhi, ā, ko Ngāti Hine tēnā, ā, mai Waiōmio, me Ruapekapeka, ā, ētahi atu mai Waikato e ki Ngāti Mā. te maru o Tānewai, Tupaia tēnā, ā, me Ngāti Hāua, ā, me, ā, e, ētahi mai Kahungunu. Engari, ā, ngā mea, ā, maha mai, mai kone, mai te kāinga, mai te waka o, o.
Ana, kei te tika rā te kōrero, anei te tātai whakapapa hei tautoko ake. Arā, koia tērā ko Ruanui, he tupuna tāne. Nā Ruanui ko Pāiwa, he waeine. Ko Pāiwa ka moe kia toto, ana ka puta mai ki Waohororongo rāua ko Kuramarutini. Ko Kuramarutini te tuakana. te waina i moe rā i a Kupe. Oti anō kai te aro atu au ki te tātai wakapapa mai a Ruanui, arā ki a, ki a Rongorongo. Ana, tērā i a ētehi kōrero e mea ana, ā, ka moe, o, e kōrero tika hoki, ka moe a Rongorongo ki a, ki a Turi, ka puta mai ko tā rāua tamāhine, ko Tāne Roroa. Ka puta mai i reira, ana ko te tupuna nei Ko Ruanui. Ana, ko Ruanui tuarua kē tērā, ki taku mōhio. Ko te tupuna ake i tapaina ai te ingoa o te iwi, ko Ruanui-a-Pokiwa. Ko Ruanui, tāna ko Pāiwa, Pāiwa ka moe kia toto, ka puta mai i a rāua ko Rongorongo, aua nō ko Kuramarotini te tuakana o Rongorongo. Nā, kei e tautoko ake ana i tō kōrero, koinā te ahunga mai, arā, ko te iwi nei o Ngāti Ruanui, e te wanaungaimoana. Me taku mōhio anō, arā anō ētehi atu kōrero i heke mai i a Ruanui i taua whakapapa tonu ka oki anō ki te kāhui pou. Nā he iwi ki taku mōhio nō roto ana mai o Aotearoa, nō Te Ika-a-Māui nō mua. Koe nō tērā tērā o ngā kōrero. Puta i a koe e Haimona te kōrero mō Turi, Ko te iwi o runga i a Aotea, te iwi o Turi, ko Rongotea, ā, e tautoko ake ana. Anei anō te kāwai whakapapa i tautoko i tērā kōrero. Ko Rongotea, Rongotea Taukariʻi rānei, te, te ingoa roa, Rongotea Taukariʻi. Ka puta ki waho ko Puruora, nā Puruora ko Turi, ā, ka kite ake, ā, ā, i ēnei kōrero kua puta rā i a Aimona mō Ruanui, Whakati ana mō ngā o te awaka. Ā, ka tahi ka kōrero koe mō ngā whenua. Titiro ō kōrero, e kōrero ana moe koe mō te ono ki te Taranaki maunga. E kōrero ana koe a mō te wāanga ki ngā motu. E kōrero ana hoki koe A moe te uanua tata tonu ana ki Waitara, hum, na ka noho te iwi me te whakaaro, hei! te, te whānui o tēnei Ruanui, tēnei iwi o Ruanui, me te tika. Nei kei te whakaaro Māori ake nei tātau, koirā ngā wā i nohongia ai e o tātau tupuna. Nā, nā ki roto i ērā takiwā, i ērā takiwā. Ā, ka taʻi rā koe e, ā, e hai o Mona ka kōrero mō te wāhanga ki ngā rohe hoi nei rā. Nō reira, ka pai ngā kōrero nei. Otianō, anō rā, ā, i tīmata rā i te whakatau ki kōrero, Mō Ruanui, ā, i tēnei wā ka eke māi ana ki tēnei o ngā kōrero mō Ruanui i pepeha, awe nō tēnei, tēnei atu ake nei a ka rawe ēnei kōrero. Nā runga i tērā e te iwi ka mau e ērā kōrero ki reira ki tērā waka kōrero, ki tērā pāta ka tau ai. Nā runga i tērā e wai ake nei i runga i a Pupuke te wānanga, 98 tāwaru te iarere, te korimako o tēnei e Whīoriori ake nā ki a koutou ki te uta ki te tae e te iwi ē, whai mārire tonu rā ki a tātou. Koe anō, kia tikina atu e au ko te pao hei tautoko ake i ngā kōrero ka wai ake nei. Iri i a te rangi, iri i a te whenua.

Iri ia te wenua, ka iri atu, ara, ka ono atu to mauri ki te wenua, aku makau, ara, nga, nga tau, a, te, te unga kua wee atu, a, nga, e, e rauaroatia nei, ana, kua wee atu, a koa ratou kua wee atu, ana, kei te tangi tonu ra tatou, otiano kei konei tonu a ratou nei paataka kōrero, te paataka kōrero. Te pātaka kōrero e wai ake nei a wai anō, ko te tokorua e kōrero ana kei te ora tonu. Tāku tā Ruakere Hond tētehi, ā, me te poi i Campbell anō tētehi. Taranaki e uri ana te maunga titoea. Ko tā rāua kaupapa kōrero e kōrero ana mō tāu ia. He tino e kōrero ana mō tērā kōrero rongonui e pā ana ki te anga i te ware. Nā, ka anga ia te ware, ka kī a Tāwia, Ka oti ake nei au ki te anga i tōku ware. He māoe, he patatē, ā, ko te tāūū e hīnau. ā, me ērā o ngā kōrero e pā ana ki tēnei, kei a Ruakere mā te roanga ake. Anā, kei te kōrerotia tērā kōrero, me ngā whakaaro mō taua kōrero rā. Nō reira, e te pātaka kōrero, kei a rātou tatau, kia taea e au ō uri, arā, ngā kai o roto i tō puku. Nau mai e te pātaka, kua akina mai aua kupu rā.
I a tāu i a au e kōrero ana i tēnei, e mea ana e oki ana ia ki roto o Waikato, i puta ēnei kōrero ki taku mōhio i a ia i roto o Taranaki, engari kai tōna mutunga, i te oki atu ia ki roto i a ia, ki roto i tōna iwi ki te anga anō i tōna ware. Ko te ware tiaki tōna iwi, te ware tiaki tōna kaupapa o te Kīngitanga, te ware tiaki i te Moori i te i'i i roto i a ia kia tutuki ai ona wawata. No reira koira te ware i angaia ana e ia me ona kaitautoko, ana kaimahi. Engari ko te mea miaro, ka patai atu ko au tetahi mea koretake nei moio ana ki nga mea o nga raku, e a te painga o tera rakau e aua, ki atu oh he tupu ana, Engari, e ai ki ngā kōrero a ēteī ana, ko te māoe, ko te patate, ko te īnau ēteī rākau kāri titiro tika mō te anga ware. Ko koinei ngā momo rākau, um, kāri, kāri te kōrero mō te tōtara, kāri te kōrero mō te pūriri, kāri te kōrero mō te, um, ngā rākau tino ka'a, te mānuka, ērā momo rākau, ka poua atu ki roto i te whenua a mo, no o mo e ia nei ngā tau ne, penei te totara, ko te totara te tino rakau um, te anga i to ware. Engari, mea ana a Tawiao, kari te whakaua atu te totara, kari te whakaua atu te manuka, te puriri, e ra momo rakau, kaa nei te ware, mea ana, koinei nga, nga rakau a ua koretake te anga i te ware. Na te aha i penei tana korero? Koina ano te whakaaro Maori nei e mea ana kia oki au ki te kaenga kua pou aku whenua, kua ngaro aku whenua, kua ko nga wa i tupu ai nga ngaere e era mea kua pou, kua kua kua riro ke i te Pakea. Kua murua. Kua murua, kua ngaro i, kua kua no o whenua kore nei oku iwi. Hoi anō ko ngā mea e toe ana ko ngā rākau koretake, ngā rākau korekau he painga hei aioare, nō reira ko tēnei kōrero e mea ana mō te ngoikore o te iwi i muri i ngā pakanga. Ko tana maʻi nei e whakapakari, whakatupu i te ora i roto i tōna iwi. Kāre e nui ngā rauemi, kāre e pūtea, kāre e nui te whenua, nō reira kua toe mai ko ēnei rākau noio nei ngā rākau e toe mai ki a ia. Nō reira, pēnei ana te kōrero, ā tōna wā, e āngaia ana e ia e ore ka tū mō āke tonu atu, ā tōna wā, ka pakari te iwi, ka oki mai te whenua, ka tika ana whakaāere, ka whakatūria ki te tōtara, ki te pūriri, ki ērā o ngā, o ngā rākau tika, kia, kia roa te noo o tōna ware i reira. Ā, ka kitea tōna mārama, whakamārama i roto i ērā rarangi kōrero. Ā, ko te mea pai ki a au nei i te, i te tirohanga atu i tēnei ka kite atu i te ōonu o ngā, o ngā whakaaro, me te mōhio tonu, nei ka. Kōrero tika nei, ā, ka oki au ki te whakaora i tōku iwi, te anga i tētahi whare, E tiaki ra i te kaupapa o te Kingitanga, kua kore e maumaara te iwi i te, e tera, ne? Kua kore e, e, e, e kore e noo tonu aua korero i waenga i a tatou tae noo ki tenei wa. Engari na te whakaputa o te korero, na te, te takoto o te korero i roto anoo i e, e te, i momo Kōrero ō-unu, kōrero Māori, whakaaro Māori, ngākau Māori. Whakaaro, ngākau Māori. Ka, ka ū tonu, ka noho tonu ēnei kōrero hei, um, hei take kōrero mātāua pēnei i te, i, i te, i te rā nei. Ko ētaina e, e tāua te waka ma ia, e tātou, te waka ma ia Tēnei momo kōrero ēnei rangi. Well, e taea nei e tātou ēnei kōrero te whakamahi i runga i, um, i te, te mihi ki, te, ki Tainui, ki, ki te Kīngitanga, kia kau e tīkina e tēnei kōrero me te whakamahi mō Taranaki, he kōrero tēnei mō Tainui. Engari kia titiro ki te āhua o tana, uh, o tana mōio ki ngā momo rākau, he aha te painga o tērā rākau, he aha te, te momo o tērā rākau. Kei te pai anō te, te tuitui pea i ētahi o ngā kōrero pēnei, He aha tērā e ere nei ngā pou o tō hoare e Tainui nei? Ko te arakeke mai i roto i a Taranaki, te arakeke tō Ngainui nei, o Taranaki. Nē, nō reira, pai tonu me whakawānui atu i runga i ētahi kōrero mai i roto i a Taranaki me te whakaatu i taua hononga Nō reira, koira tētahi painga o te mōhio, o te mārama atu e aha tēnei mea te mā o e te patate. Nā tētahi atu i whakamārama mai ki a au, mehemea ko au tērā e noho nei i tōku kotahi e hoki e wiriwiri atu ana, he aha te hōhonutanga o tēnei kōrero, ō, kai te rangi kē e rere ana, kāre tau ki te uinu o ōku whakaaro, nō reira, Nō te whakamārama atu i te ngā kaupapa o ērā rākau, ā, ka mihi te ngākau rā ki te ia o te whakaaro Māori ana i tāuia o tēnei, ā, koinei tētehi o ōna tōunga tangata. Nō reira, ka nui anō. Ka oki, ka oki ara ki ētehi o ngā waka tauki, āhua pērā te whakaaro Māori. a kawe e mate ueke, me mate ururoa, āhua pēnei i taua whakaaro ki tēnei. Ka titiro ki te taiao, ka titiro ki ngā āhuatanga o ngā mea, ngā kai o te wao, o te moana, ka titiro ki ngā pūkenga, ki ngā ia ia i roto i aua taonga, Ana. Ka tahi ka, ka, me he mātauranga i roto i aua okatauki. Ki au nei, koira te take e noho tonu ana ērā okatauki i waenga i a tātou, i te mea e nui ngā mātauranga i roto, ehara i te mea e kōrero noa iho nei. Nō reira, ana, tēnā koutou e te iwi, kua tae ki te, te hiku mutunga o tēnei wā anga o te Kura Taiaoao, ā, i roto i tēnei wā anga, kua āngai atu ngā kōrero ā, mō te āerenga o Taranaki i runga i ngā rā o te koro nei ana ki roto o Tainui, ā, koira te take i uri atu ai ki, ki ngā kōrero mō Tāwiao, ēngari anō, koira te take ka, ka aro nui ki ngā mea pēnei te kai, pēnei, ā, mea he ora i tēnei wā, ā, te wā o te koro nei ana, te ari i ngā mate, Engari anō, ko te mate ka puta ko te ora. Ko te tūmanako ka iri te ora, ka noho te ora i runga i a koutou e noho ana i ō koutou kāinga, ā, ka mouri ora ki a tātou katoa i roto anō i te manaakitanga, te tuara nei e noho nei i tōna kotahi nei ki te uru. Taranaki maunga, ā, pouākai, ā, me ngā pae maunga i ōna taha. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Kāore anō e rua kere kua rongo ake rā i ētehi tino whakaaro o Onu kua puta i a koe. Ā, ko koe kua roa nei e wetewete ana, e wānanga ana i ēnei kōrero, nō reira tēnā koe te tuku mai. E, e rua kere e tautoko ake ana i ō kōrero, tēnei kōrero a Tāwiao Kīngi tuarua, Tāwiao, E kōrero ana tēnei kōrero mō ngā rākau iti nei, te mā oi te patatē ki taku mōhio ko te ko te tāūū e inau, nō reira ko te inau e rākau iti anō hoki. Iti iho i te rākau tōtara, te rākau kauri rānei. Ko te ko te tōtara hoki ki ki roto i a tātou o te taiauāuru nei, me ētehi atu iwi, te rākau tika i anga ware, nā runga i tōna nui, nā runga i tōna kā. Ā, e ngākau tika hoki tērā te tōtarai a ngā waka. E ao hoki te take, ā, i aro atu ngā whakaaro o tāu i ao ana ki ngā rākau itiiti nei. E tautoko ana, e tautoko ake ana au i ō kōrero, me te mea nei, koinei ngā rākau iti e kōrero ana ki taku mōhio mō Ngā tāngata iti, kāre i te kōrero mō ngā rangatira, kāre i te kōrero mō ngā ariki. Kei te kōrero mō ngā tānga, e aro nui atu ana te ngākau me te watu manawa o Kīngi Tāwhiao ana ki, ki ngā tāngata katoa. I te mea i puta anō i a ia te kōrero, a, ko ōku oa kei ngā tōpito e wā o te motu, arā, o te ao, kei ngā tōpito e wā o te ao, ko ngā hūmeka. Arā, ko ngā shoemaker tērā. He aha te tikanga o tērā kōrero? He tangata noa. Ehara i te rangatira, ehara i te ariki. Nō reira, kei te whakaaro a ia ki te katoa, ki ngā pouaru. Nē, kei te whakaaro a ia ki te nui tangata. Ā, nā, nō reira, koia, ā, i roto i tēnei kōrero, e, e kōrero ana mō ēnei rākau, me te mea nei, he mana anō tō ngā rākau iti nei. E mana anō tō te māoe, e mana anō tō te patakē, arā, hei anga ware. Heare i te mea ka kaha rawa, ā, pērā i te tīmatanga, i te wā ka angaia taua ware raka, me waiwā ki te āta anga haere, nei, e rerekē ki te wā, ki te unga, ana ka anga ware mā, mā te tōtara. Engari ka hoki anō au ki te iti kōrero anō a Tāwia, pūpūngia te kakao. E kore e wati. Nā, kei te kōrero tērā, arā, mō ngā rākau, ā, waka kotaingia, ki te kota i te rākau, wati pōkere. Wati pōkere. Māmā noa te wati. Engari kia uiuia ngā rākau, Arā, he uaua, uaua ki. Nā, kei te kōrero tērā mō te ngātahi me te kotaʻitanga. Te kotaʻitanga o te iwi, te kotaʻitanga o te iwi. Nō reira, koe rā, tino ua karo ō unu. He tangata wairua oki a Tāwia. Tangata wairua oki. Nō reira, ka wairu, ka tika oki, ka wairua ngā kōrero. Ā, nō reira, tēnā koe e rua kē, e kōrua ko te poi e kōrero mai rā. E waka rite ana i ēnei kōrero mō ngā wā ka tūtaki ā, ka tūtakitaki a Taranaki ki a Waikato. Mō ngā wā ka haere ake a Taranaki ki, ā, ki roto o Waikato, ki ngā rua wā ia, ki ngā Koroneiana, me ngā ui pērā. Koinei hoki ngā wā hei tuku i ēnei kōrero. Ka tuku i ēnei kōrero, i te mea he oranga tō tēnei kōrero i puta i a Tāwia, kaua mō tērā wā anake, engari mō tēnei wā hoki. mō tēnei wā hoki. Anei, tātau e noho nei i te roto i te mate korona, ā, me, me ērā atu mate kua tau mai, omi korona rānei. Ānō kua tau mai rā ki roto i a tātau i tēnei wā. Arā, nō reira, wāia ko te whakaaro, wāia ko te tauira o te kōrero, arā, me anga e tō tātau, o tā tauare mā ngā rākau nei. Arā, mā ōe, patate, me te mea nei, me pērā tātau ngā tangata iti, Ā, me pērā rawa ki tātou. Ā, nā, ma te kotahi i roto i ngā whakaaro, te ko, te kotahi i roto i ngā, ngā mahi, e ware tātou. E ware tātou, kia pērā rawa te kaha. Nō reira e mihi ake ana ki ngā whakaaro, ā, e koro, e tino e, kei taku Ariki, kei taku Kīngi. Kei taku Kīngi e Tāwia au, tēnā koe me ēnei tino kōrero i waihongia mai ai e koe, mā tātou o tēnei rā, hei ako, hei whāngai, hei ara i a matou. Nō reira, tēnei te raukura o Taranaki e mihi ake nei, e mihi ake nei, hei aroa kau ake nei. ā, ki a koutou, au te anō e te Kīngitanga, kei taku Kīngi tūheitia, ā, pōtatau te werawero, ā, te tuawhitu, ā, wē nō tēnā hoki koe kei taku Kīngi, ā, nā, tēnei ngā kōrero a tō tupuna e manaaki tonu nei i ōna iwi. Ā, wē nō nā runga i tērā, he nui ngā kōrero kua puta i tēnei wānanga e tātou mā. Mai te uakanga tai, ana i puta ai rā ngā kōrero mō te whakatauki tuanui moʻoao. Weno, me iti o nga koro i a koe te wanaunga e Haimona, Maruera, tena koe. I puta i a koe iti o nga koro tapiri ano, a mo te tupuna nei mo Ruanui. Ana tae noa ki nga koro a Ruakere Hond i puta mo Kingi Tawiao, a ka nui te ngakau. Ana, kua ngata aere te ngakau i enei kai. Tika tonu te koro a nga mātua e mea ana, he kai, a, ko te paraoa te kai mo te kikok, Kikokiko, ana ko te kōrero hoki me te wānanga te kai mō te wairua. Nā runga i tērā e tātau mā, ā, tēnei au tamihi ake nei kia kotau katoa kua tūhono mai nei ki te korima ko Taranaki, 94 Tāwari te iarere pupuke te wānanga e pupuke ake nei ki runga i a kotau. Nō reira, ka tono atu au ki te au nui, ki te au roa. ki te au māio, ki te au āio, tūrukiruki atu rā ki ngā tōpito o te ao, kia tau ai ko te āu rongo, kia mau ngā rongo, rirerire au, hai mārire.
I ereere ngā te reo a te anumātao ki runga a Taranaki e.